Shwmae da, a chroeso i chi i ni uh, ffrwd fyw heno, sef uh, ffrwd fyw 30 diwrnod, 30 tip, Microsoft 365. Um, ac da ni'n ôl heno ar ôl chydig bach o saib dros yr penwythnos, felly diolch yn fawr chi os da chi ar y fideo yn fyw, ond hefyd croeso mawr i chi os da chi'n gwylio ni ar y recordiad heno. Felly, um, heno da ni am edrych ar fersiynau files o fewn SharePoint a OneDrive, a mae hyn yn ffordd o wneud siŵr bod chi, er enghraifft, ddim yn colli newidiadau pwysig mewn ffeil da chi wedi gwneud, neu efallai bod chi wedi gwario oriau trwy fformatio dogfen yn neis, a wedyn da chi'n colli'r newidiadau yna am ryw reswm. Wel, mae'r ma, ma fersiynau o fewn Microsoft OneDrive a SharePoint yn golygu fydda chi fynd yn ôl yn hawdd iawn y fersiwn blaenorol a cael y newidiadau yna i gyd yn ôl yn iawn fel oeddech chi'n disgwyl. Um, felly, heb ddisgwyl mwy, dwi am um, rannu'n sgrin efo chi ac anni trwy chydig o hwn um, a dangos i chi sut mae'n gweithio. Oce, okay, felly, rannu'n sgrin yn hyn. A dyna ni. OK, so yn fan hyn, dwi jyst ar y desktop ar hyn o bryd. Mae gen i fy gleient uh, Microsoft 365 wedi agor yn fyma, so dwi yn y porth 365. A fel da chi'n gwybod, mae gen i OneDrive a mae gen i SharePoint yn fan hyn. So, na ni gychwyn i ffwr ar y OneDrive, felly ffeils personol fi. Ac yn fan hyn, da ni fewn yn y OneDrive, da ni efo rhestr o ffeiliau'r defnyddwyr profi yma yn fan hyn, ac er enghraifft, er mwyn dangos hwn yn sydyn i chi, da ni am ddewis yr llyfr yma yma, so book1.xls, xlsx. So, fel da ni'n hofrio dros yr ffeiliau yma, newch chi weld bod ni efo yr tri dot yma yn fan hyn. Felly, be dwi'n mynd i clicio ar y tri dot, A reit yn y gwylod yma yma, newch chi weld mae gennym ni version history. So, wnaeth hwnna ddeud um, fersiynau, um, fersiynau hanesyddol, os da chi efo'ch Office 365 yn y Gymraeg. Felly, clicio ar um, yr version history yn fyna, ac be newch chi weld ydy wnaeth ddod i fyny efo fersiynau gwahanol o'r ffeil. Felly, os da chi wedi bod yn gweithio ar ffeil yn aml, ac yn wneud lot o waith arno fo. Um, be wnewch chi ffeindio ydy bod hein yn adeiladu fyny fel mae amser yn mynd a bod gennych chi kind of, hanes cynhwysfawr iawn o'r ffeil yna. A mae hwnna weithiau'n gallu dibynnu ar faint o le sydd ar gael o fewn eich kind of, tenant uh, Microsoft 365 chi. Ond um, fel rheol sydd ddim yn eich boeni am hynny, fydd hwnna'n adeiladu fyny fel da chi'n mynd, er enghraifft. So mae gen i fersiwn gyntaf, mae gen i'r ail fersiwn a mae gen i'r trydydd fersiwn o'r ffeil yma. So da chi'n gweld mae hein yn weddol fach. Felly, be am agor y ffeil yma i weld beth sydd gyda ni yn y far hyn o bryd. Felly, dyna ni jyst agor hwnna'n sydyn. Dyna ni. So, does na ddim byd yn y ffeil yma ar hyn o bryd. OK, defnyddiol iawn. So, be na i wneud wedyn ydy, na i glicio nôl ar y tri dot yma, fan hyn, a na i fynd i'r version history. A wedyn, be am weld be oedd yn y ffeil yma? O, oh, da chi'n gweld rwan, am bod fi wedi bod i fewn iddo fo, jyst rwan, so mae yna fersiwn newydd wedi cael ei greu yna, oherwydd mae hwnna newydd gael ei arbed i fi. A mae'r auto-save mae'n digwydd trwy'r amser ar y ffeils yma. Ok, so os dwi rŵan yn mynd i fewn i fersiwn 2 er enghraifft, so dwi'n meddwl i fi fy hun, ww, does gen fi ddim byd yn y ddogfen yna, dwi eisiau gweld be oedd yn fersiwn 2. Dwi'n yn siŵr os yna rhywbeth am fod yn fersiwn 2, ond gael ei weld ynddo. Felly, clic ar y tri dot yn fan hyn, sydd yn agos i fersiwn 2. So, rydyn ni'n glicio fyna. A be dwi eisiau gwneud ydy, dwi eisiau agor y ffeil yma i weld be oedd yna yn fersiwn 2. So, wnaeth hwn adl fi agor o, wnaeth ofyn i fi agor o yn Excel. Um, a mae o'n gofyn i agor y rhaglen tra dwi'n agor nhw o fan hyn. So, ni agor hwnna. Na ni, rwan te. Does na ddim byd fyna. So mae hwnna jyst fel fersiwn arall gwag. Ond be da chi'n gweld ydy, yn fan hyn rwan, mae hwn yn dangos i fi bod fi'n edrych ar fersiwn blaenorol o'r ffeil yma. So os dwi eisiau wedyn, be mae'n gadw i fi wneud ydy, er mwyn wneud hwn yr fersiwn mwyaf diweddar, dwi'n gallu um, ail roed y ffeil yma, uwch ben y ffeil mwy newydd, a dwi'n gallu mynd yn ôl i'r fersiwn yma. Felly, os ni'n clicio restore fyna, dyna ni. So, mae hwn rwan wedi rhoi y fersiwn 2 yna, yn hytrach na fersiwn 4, fel y fersiwn mwyaf diweddar. Felly, dwi'n jyst am gau hwnna, yn fan yna. So, dyna ni. Hwna fydd fersiwn 4 rwan. Ac os dwi'n... Wel, na, hwnna fydd fersiwn 5 i ddweud y gwir. Os dwi'n agor hwn eto... Dyna ni. So, mae fersiwn 5 rwan, a dylia bod fersiwn 5 yn union rhywun peth a fersiwn 2. A fel ydych chi'n gweld, yndi mae o, yr union rhywun maint. oherwydd fersiwn 2 nes i ddewis i fynd yn ôl i hyd, iddo fo. Oce, okay. so dyna ni OneDrive yn sydyn, a wedyn, da chi efo'r opsiynau i kind of, ar y version history yna, da chi'n gallu gweld, uh, da chi'n gallu rhoi nhw syth yn ôl fel y fersiwn o'r ffeil, neu da chi'n gallu agor nhw i weld beth sydd yn fo cyn mynd ymlaen efo'r kind of, a droed yr fersiwn arall yna. Um, a fel da chi'n gweld, fel da chi'n rhoi fersiwn ar y top, mae'r un arall dal yn aros yna, beth bynnag i chi. So, os da ni'n gallu gwneud hynna fewn OneDrive, um, da ni wedi gweld bod pethau'n deddol o fod yn reit um, yn edrych yr un peth trwy Microsoft 365, um, yn reit gyson lle. Felly, os da ni'n mynd yn ôl i fan hyn, i'r hafan, a na ni agor SharePoint i fyny, felly dyma ni SharePoint, OK, a wedyn, da ni am mynd i fewn i'r uh, prawf, tîm yma, dyna ni. So, da ni angen safle tîm, really. Wel, so ni gallu gwneud hwn mewn safle cyfathrebu, ond dwi'n meddwl mae'n bach yn gliriach mewn, um, mewn tîm fel hyn. So, mae gennym ni'r ffolder gyllid mae'n fan hyn, a mae gennym ni ddogfen yn fan hyn. Felly, wnaethon ni weld yn y OneDrive, tri dot, felly O, dyna ni, mae'r tri dot hefyd yn fan hyn. So, tri dot, os da ni'n hofr yn dros hwn. So, na i glicio ar y tri dot. Version history, lawr yn y gwylod yn fan hyn. So, ni glicio ar version history. Wedyn, da chi'n gweld yn fan hyn, mae hwn wedi rhoi tri fersiwn gwahanol i ni. Dim llawer o wybodaeth yn y ffeils yma chwaith. Ond be, um, just agor y ffeil yma i ddechrau fo, i weld beth sy'n efo, os rhywbeth. OK, so dyma ddogfen, rhywbeth arall. OK. So be am wedyn, meddwl i ni'n hynna'n, ww, dwi eisiau mynd yn ôl i fersiwn 2 efallai. So os na i glicio ar fersiwn 2 fan hyn, Um, mae gen i chydig bach o opsiynau fyna. Dwi'n gallu ail um, roed o syth i ffwr os dwi eisiau, ond dwi'n gallu hefyd mynd i weld y ffeil yma. So dwi'n gallu gweld chyda bach o'r kind of hanes yr fersiwn y fan yna, ond os dwi'n clicio arno fe agor o, dwi'n jyst yn gorau clicio ar version history, a wedyn, os dwi'n clicio fan hyn, a wedyn clicio ar y link i hyn, so clicio ar y link, a wedyn eith ofyn i fi agor o fyny eto yn un o'r apiau, Microsoft 365, so mynd i agor hwnna. Reit, so da chi'n gweld, mae hwnna wedi, mae hwnna wahanol rwan i'r fersiwn mwy a newydd oedd gennym ni, yr fersiwn arferol oedd gennym ni o fewn SharePoint. A wedyn, be ydych chi'n gallu gweld yn yma wedyn ydy, mae yna rhywbeth rili really neis. Nice. So, ydych chi'n gallu gweld bod hwn yn fersiwn blaenorol. So, os da ni eisiau gwneud y fersiwn yma'n flaenorol ac dod â fo i'r brig o'r fersiynau, da ni'n gallu clicio ar Restore yn fan yna. Ond da ni hefyd efo opsiwn i gymharu. So, da ni'n gallu gweld be sydd wedi newid yn y ffeil yma rhwng y ddau fersiwn. So, os dwi'n clicio ar cymharu yn fan hyn, So dyma ni, mae hwn yn dangos i fi. So dyma ni, er, a mae hwn yn gweithio yn Word er enghraifft. So hwn oedd yr ddogfen yma, dwi'n edrych ar yr fersiwn um, kind of, yr fersiwn o'n i wedi agor yma just efo'r un lein yma yn fan hyn. Ond hwn ydy'r ddogfen mwyaf diweddar yn fan hyn. So, dyma'r ddogfen ac oedd yna rhywbeth arall wedi cael ei sgwennu yn fyna hefyd. So dwi'n gallu wedyn edrych ar hwn a dwi'n gallu dewis i fi fy hun, ww reit, ok, ydw i eisiau'r un yma neu ydw i eisiau'r un yna, ac mae o'n hawdd iawn i fi wedyn weld be ydy'r gwahaniaethau o fewn rhain. A wedyn mae'n deud yn yma, dwi'n gallu gweld be sydd wedi digwydd i'r ddogfen yma. So mae hwn yn deitha fi defnyddio'r hyfforddi wedi roi fewn yr lein rhywbeth arall yma yn fyna. So, dwi'n gallu cael hwn, oherwydd jyst da dangosiad i fi ddweud gwir ydi o, o beth sydd wedi newid, a falle, so dwi ddim eisiau safio'r dogfen yma ei hun, ond beth dwi eisiau gwneud ydy clic ar restore yn yma, so bod fi yn mynd yn ôl i'r fersiwn yma. OK, dyna ni. Okay. So os dwi'n agor o rwan, ie, dwi'n meddwl, dwi, dwi wedi cael hwnna jyst chyb bach, dyna ni. So mae hwnna wen, wen wedi mynd yn ôl, fel ni'n deud, i'r fersiwn yna sydd dim ond efo'r un lein yna, a mae wedi tynnu'r lein arall i ffwrdd i fi. Oce, okay, so da chi'n gallu gweld o fewn OneDrive ac o fewn SharePoint, mae gen i'n gallu weld beth sydd wedi digwydd yn y ffeils yma, mae gen i'n gallu fynd yn ôl ac ymlaen rhwng y ffeils, So bod o yn kind of dangos ni be oedd y newidiadau yna. So mae hwnna'n really neis. So wedyn os da ni wedi colli rhywbeth yn y ffeil er enghraifft, a da ni'n siŵr beth wedi digwydd, mae'r version history yna'n gadw ni weld bob peth sydd wedi digwydd yn fyna. OK, a wedyn yr peth uh, ail o ola, o'n eisiau dangos i chi, felly os dwi'n cael hwn, so mae hi hefyd yn bosib, ac dwi'n mynd siŵr pam di hyn ddim wedi bod yn gweithio, na i drio agor hwn eto, ond yn fan hyn, os dwi rwan yn mynd i fewn i'n OneDrive i, yn fan yna er enghraifft, so yn i OneDrive, Ie, dylai bod yna opsiynau OneDrive yn fan hyn yn dangos i fi hefyd bod fi'n gallu neud o offline, so bod fi'n gallu gweld yr kind of hanes fersiynau yna um, all-lein yn fan hyn. Ac am ryw reswm, dio ddim yn dod i fyny i fi um, yn fan hyn. Ond ie, um, yeah, dwi'n siŵr pam di hwnna ddim yn gweithio, ond dylia bod ti'n bosib gweld hwnna fel hynna um, ar y Windows Explorer. Ac y peth dwytha ni eisiau dangos i chi ydy, o fewn yr apps 365 ar y bwrdd gwaith ydy, os dwi'n agor yn fan hyn, So mae yna um, sylw yn fyna hefyd, ond i fyny yn fyma yn y top, mae hwn yn ffordd hawdd iawn o weld yr um, hanes fersiynau hefyd. So os dwi'n clicio ar hwn yn fan hyn, mae gennau uh, hogyn bach tair oed yn gwneud uh, dipyn o sŵn tu allan yn fan yna. So um, bob tro'n uh, hwyl mawr efo fo rownd. Felly, yn fan hyn, ar ôl clicio ar hwnna, uh, reit lawr yn y gwylod yn fan hyn, mae gennym ni version history, a wedyn os dwi'n clicio ar y version history, ydych chi'n gweld yn yr paen ar y dde yn fan hyn, mae hwnna'n dangos i mi bob beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen efo'r ffeil yma.

os da chi eisiau gofyn unrhyw gwestiynau i fi yn fyna, fyswn i'n mwy na hapus i uh, kind of, atab y cwestiynau a cychwyn trafodaeth o bosib os dio o ddefnydd i bobl eraill. A wedyn, yn olaf, wedyn, ein gwefan ni, fel bob tro, so illuminoit.co.uk, illuminoit.co.uk, ewch draw i fyna i weld kind of, um, uh, safleoedd defnyddiol, so fideos hefyd, a mae yna blogs yna hefyd ar technoleg mwy o diweddar. Ac ie, um, yeah, so fysa ni'n um, really licio clywed be fysa chi'n hoffi gweld hefyd o ran, kind of, um, o ran guides o falle um, yn defnyddio'r dechnoleg modern yma, yn ywedig gan weld bod o'n newid gymaint, gymaint a mor aml lle. So ie, yeah, diolch yn fawr i chi am ymuno heno a na ni weld chi eto fori gobeithio. Oce, okay, hwyl fawr, tra.